און אזוי איז דער רבי געווארן דער רבי, אונז האלט מיר יעצט שביעות, די יארצייט פון בעל שם טוב, זאלסטו וויסן וואו עס האט זיך אנגעפאנגען דער בעל שם טוב, וואו עס האט זיך אנגעפאנגען דער הייליגער רבי, יעדער איינער קען עס נאכמאכן. און יעדער איינער דארף וויסן אז ווען ער גייט רעדן צום אייבערשטן עסט אויך האבן מסתם שיינע אידן וואס וועלן דיר קומען זאגן נע עס איז נישט אזוי עס איז נישט אהין, מרשת פארציילט א מעשה אז ער געהערט פון א ברסלב'ע חסיד האט ער אים פארציילט אז ער געווען א בחור ער איז געווארן א ברסלב'ע א ברסלב'ע בחור אינדערהיים זיין טאטע מאמע האבן געמיינט ס'איז עק וועלט. מיין זון איז געווארן א ברסלב'ער, ריבונו של עולם מיין זון איז געווארן א ברסלב'ער, איי טאנץ פאר שמחה, דיין בחור דרייעט זיך אויף א פלאץ ווי מען רעדט פון רעדן צום אייבערשטן פון יראת שמים, דיין זון האט האבן א געשמאק אין שבת, דיין זון האט האבן א געשמאק אין דאווענען, ער האט זיך נישט שעמען מיט זיין בארד, ער האט זיך נישט שעמען מיט זיין פאות, ער האט זיך נישט שעמען מיט זיין תפילין, ער האט זיין שטאלץ מיט דעם, מיין זון איז געווארן א ברסלב'ער, ער איז געלאפן צו זיין רבי, דער רבי זאגט אים ביסט זיכער? זיכער? מ'קען דאך נישט דן זיין, מ'דארף מ'דארף אים כאפן ביי די מעשה. אויב וועסט אים פאקן ביי די מעשה, ממש אז וועסט אים כאפן רעדן צום אייבערשטן, שלעפ אים אהער! דער בחור איז געווען אינמיטן טאג, האט ער געוויסט זיין זיין טאטע מאמע ארבעטן, די הויז איז ליידיג, האט ער געטראכט, אה, ס'איז דאך א געשמאקע פלאץ, וואס דארף איך גיין זוכן א וואלד, וואס דארף איך גיין זוכן א חדר אין היכון? איך גיי אהיים! און דער טאטע האט זיך באהאלטן, ער האט געוואלט נאכקוקן דעם זון ווען ער קען אים כאפן, גייט אים פאקן ביי די מעשה פון רעדן צום אייבערשטן. און דער בחור'ל קומט אהיים מיטן טאג, קוקט ארום, ס'איז ליידיג, מאכט צו די טיר, און הייבט אן רעדן צום אייבערשטן, רבונו של עולם העלף מיך, איך וויל אויך זיין א ערליכע איד, און איך וויל לערנען, און איך וויל דאווענען, איך וויל זיין וואויל, איך וויל זיין פרייליך, און איך וויל נישט טון קיינע עבירות, פשוט אינמיטן ברעכט אויף די טיר, טאטע קומט אריין צו לויפן מיט א בהלה, כ'האב דיר געכאפט ביי די מעשה, כ'האב דיר געכאפט ביי די מעשה, דער רעדט צום אייבערשטן, ער כאפט אים אן, ער שלעפט אים אריבער צום רעבן, און ער פלאצט אויס אין א געוויין, רבי כ'האב אים געכאפט ביי די מעשה, כ'האב אים געכאפט רעדן צום אייבערשטן, רחמנא לצלן, און איי וואס. האסט אים געכאפט ביי א מאווי? וואו האסטו אים געכאפט? ס'דא טאטעס וואס וואלטן זיך געוויינען, הלוואי זאל מיין זון רעדן צום אייבערשטן, הלוואי זאל מיין זון לערנען תורה, ער ביזי מיט אלע נארישקייטן, ביזי מיט עבירות, און דער רבי פרעגט דעם בחור'ל, נו, האסט גערעדט צום אייבערשטן? זאגט ער, יא. אפילו מ'איז א יונגע בחור און מ'איז דא א גרויסע רבי אז מ'רעדט צום אייבערשטן ווערט מען זייער שטארק, יא! דער אייבערשטער האט דיך געענטפערט? הייבט אן לאכן דער רבי, דער אייבערשטער האט דיך געענטפערט? דער בחור האט זיך נישט פארלוירן, דער בחור פרעגט דעם רבין, און ווען דער רבי בעט ביי שמונה עשרה אתה חונה לאדם דעת, השיבני ובין לצורותיך האט דער אייבערשטער געענטפערט פאר דער רבי? ווען דער רבי בעט הורייני השם דרכך, אהלך בעמיתך, יחד לבבי ליראי שמך, דער אייבערשטער ענטפערט פאר דער רבי? דער אייבערשטער ענטפערט פאר דער רבי? דער רבי האט געזען אז דער בחור האט אים גוט געענטפערט, שוין, זאגט ער פארן טאטן, שוין, ער איז שוין פארפאלן, מ'קען שוין גארנישט טון מיט אים, וואס האב איך געטון, איך רעד צום אייבערשטן, ס'איז עפעס א נייע דרך רעדן צום אייבערשטן? דער רבי איז אמאל געווען אונטערוועגנס און ס'איז געווען טרעפיק, אזוי ווי היינט איז דא טרעפיק איז אמאל אויך געווען טרעפיק, היינט איז דא שענערע וועגן, אמאל איז געווען זאמטיג, טרעפיק, רופט זיך אן דער בעל עגלה צום רבי'ן, איך גיי אראפ פון די איך גיי אראפ פון וועג, איך גיי אריין אין וואלד, עפעס א זייטיגע וועג, איך וועל מאכן א נייעם וועג, אבער נאכדעם, די וועג פירט צוריק, צום אלטן וועג, רופט זיך אן דער רבי מיט א מורא'דיגע ברען, דאס טו איך! מען זאגט איך גיי אראפ פון וועג, ברסלב איז אראפ פון וועג, ס'איז נישט די, ס'איז נישט די נארמאלע וועג, ס'איז נישט די סיסטעם, ס'איז נישט די וועג, אבער די וועג פירט צוריק צו די אלטע וועג פון אברהם יצחק יעקב, און ווער ס'לערנט חומש, וואס האט אברהם אבינו געטון? גערעדט צו די אייבישטער, וואס האט יצחק אבינו געטון? גערעדט צו די אייבישטער, וואס האט יעקב אבינו געטון? גערעדט צו די אייבישטער. און וואס דער ארי הקדוש געטון, גערעדט צו די אייבערשטער, און וואס רבי שמעון בר יוחאי געטון, גערעדט צו די אייבערשטער, און וואס דער בעל שם טוב געטון, גערעדט צו די אייבערשטער, קען איך דאך אויך רעדן צו די אייבערשטער. דאס וואס דער רבי לערנט אונז אויס, אז א מענטש זאל נישט פילן ביי זיך אז איך בין אריין אין א צרה, יעצט העט מען אז די נערוון קראכן. עס איז זייער אסאך מענטשן וואס די נערוון רירט זיי לעצטנס, איך מיין עס וועט מער און מער מענטשן דארפן נעמען מעדיקעישן, פארוואס? פאר א מענטש מיט א שטארקע אמונה, אמונה דאס דאס דאס היילט אויס א מענטש, פארוואס? איך ווייס איך האב די אייבערשטער דא, גארנישט קען נישט געשען אנעם אייבערשטן, קיינער קען מיך נישט שלעכטס טון אנעם אייבערשטן, קיינער קען מיך נישט גוטס טון אנעם אייבערשטן, מיין שידוך קען נישט געשען א טאג פריער אנעם אייבערשטן, און מיין שידוך קען נישט געשען א טאג שפעטער אנעם אייבערשטן. און קינדער קען איך נישט האבן א טאג פריער ווי דער אייבערשטער וויל, איך קען עס נישט האבן א טאג שפעטער ווי דער אייבערשטער וויל, און מיין געלט קען קיינער נישט צונעמען, ער האט צוגענומען מיין געלט, ער איז מיין קאמפעטישן, קיינער קען דיר נישט צונעמען דיין געלט, געלט קומט פון דער אייבערשטער.